Trading Akademiýanyň ikinji bölümine hoş geldiňiz. Birinjiden aýtmak isleýän zatlarym bar. Bu wideo kän uzyn bolmar, ýöne köp zat öwreder size, düýnki, geçenki bölüm ýaly. Geçenki bölümi goýanymdan bäri birnäçe gowy sms-ler, birnäçe gowy habarlar geldi. Birnäçe adamyň şu öwretýän zatlarymy öwrenmesi, üstüne özüni goşmasy Ondan soň şu şony çyny bilen ýazyp özüni ösdürýän adamlary gördüm we birnäçe täze analiz edip açylan adamlar boldy. Kanalymyza, gruppamyza goşulan birnäçe adamlar boldy. Hemmäňiz köp-köp sag boluň beýdip goşant goşanyňyz üçin. Sebäbi meniň şu wagt şu wideony şeýle çalt etmegimdäki sebäp şol adamlar bolup biler. Şol adamlaryň maňa aýdan şol gowy sözleri. maňa gaty motiwasiýa berdi esasan şu. Aslynda muny ertir ýa-da ondan soňky gün etjekdim, ýöne şol zatlardan soň şu gün etmek isledim. Indi geçeli analizimize. Analizem däl-de bu günki öwretjeklerim şular, häzirden belläp alyp goýuň. Taýmfreýmler näme, wagt aralyklary, deýli baýys nädip bilmeli, ýagny şo günüň Trendini nädip bilmeli? Onam bir okuwçylaryna bir haýyş siz şoň üçin düşünilýän ony. Trend dowamlylygynda ýa-da üýtgemesinde nädip işleme girmeli? Firewall gap FWG näme? IFWG inversion firewall gap näme? Bu gün bir strategiýa bu strategiýada degişli aslynda ýöne Häzirlikçe strategiýalar düşünilende, şu gün menswente analiz nädip etmeli, nämä görä, näme nämä ýaraýar, şony düşündirjek. Ondan şu analiz döwrümiz gutarandan soň, analiz bölümimiz gutarandan soň, indi analizler nädip ulanmaly, ýagny sdelka girjek bolanda, şort taraplaýyn, long taraplaýyn sdelka girjek bolanda nädip ulanmaly, şolara düşündirjek. Häzirlikçe siz Nämäň nämedigini, näme zadyň size nähili täsir etýändigini bilmegiňiz üçin men size şu wagt şulary doly düşündireýin. Indi, taýmfreýmler näme? Taýmfreýmler wagt aralyklary. Şemlere gelenimizde, şu gyrada, nirde o, hä, şu taýda partiýalar bar. Ondan soň şoň bärsinde-de wagt ýazyp durýar. Şuňa basaňyzda şu taýda sekuntlykdan başlap minutlyga her dürli minut aralykda sagatlyklar, ondan soň günlükler hatda aýlyklaram bar. Ýagny şu taýda on iki aýyň wagty bar. Indi bular näme? Indi şu taýda dakika diýýär. Dakika bir minut. Bir minuda gelýäs. Indi, şu näme? Näme üýtgedi? Görşüňiz ýaly, şemler kiçeldi. Öňki ýaly uzyn şemler ýok. Aşakdaky wagt aralyklary hasam bat boldy, şemleriň sany köpeldi. Bu näme? Şu taýda görýän her bir şemiňiz bir minutlyk şem. Düşünmedikler üçin aýdaýyn. Ine şu taýda her bir şem, ine şu şem täze döredi-ä. Şol şem aslynda şu wagt bir minut wagt aralygynda dörän şem. Düşündiňizmi? Indi geleli bäş minutlyga. Indi, şu, şu taýda görýän her bir şemiňizem bäş minutlyk şem. Ýagny şu taýda her bir dörän şem, täze şem bäş minut öz içine alýar. Bäş minut öz öz içindäki güýji şol bäş minutlykdaky öz içinde bolan zady görkezýär. Ýeten derejesini, açylan ýerini. Şol bize bäş minutlyk derejesini görkezýär. Şol, ondan soň, meselem, Ana şuwagt bäş minutlyk döwüş şu şem belläli meselem şu şemi. Bir minutlyga geleli. Ana bellän ýerimiz nirden başlady? Şu taýdan başlady. Şu şem, şu bäş minutlykda gören şemiňiz şu taýdan başlady. Ýagny şu taýdan şu taýda gutardy. Dur, bir, iki, üç, dört, bäş, ana, şu taýdan gutardy. Bäş minutlykda görýän bir şemiňiz bir minutlykdaky bäş sany şeme ybarat. Ýagny bäş sany şemden ybarat. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Sagatlyklarda şolar ýaly, ine, bir sagatlyga geçeli. Şu çyzgylary aýraýyn. Ine görşüňiz ýaly şu taýda görýän her bir şemiňiz bir sagatlyk şol ýeten ýeri. Ýagny şu ýaşyl şem şu taýda ýapylypdyr, ýöne şu taýda açylypdyr. Bir sagat öň şu taýda açylypdyr, soň şu taýga çenli gelipdir aslynda ýöne ýapylan ýeri şu taýdy. Düşündiňizmi? Taýmfreýmler gysgaça şolar ýaly. Maňa beýdip kelläni agyryp oturmak gerek diýip üýtgeşik kyn zatdy. Bir sagatlykdaky dört sany şem şu taýda dört sagatlykdaky ýekeje şemden ybarat. Düşündiňizmi? Häliki bir minutlykdaky bäş sany şem bäş minutlykdaky bir şemden ybarat diýşim ýalyk bir zat. Üýtgeşik kyn zat dälbi? Indi time frame-leri ýapaly. Düşündiňiz onsa meň pikirimçe. Indi time frame-ler näme düşündik. Daily buys nädip bilmeli? Indi bu arada şu näme şu aýdyşym ýaly haýyşt gelen üçin düşündirýän. Indi, daily basis bilmek üçin şeýdip bilýäs. Başda daily basis näme? Günlük wagt aralygyndaky trendiň doly şekilde niräk gitýänini bilip bilmek. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Ýagny bir trend dowamy, aýdyşym ýaly, näme diýipdim? Trendiň dowamlylygyny bilip bilseňiz, trend siziň dostuňyz bolýar, onda hem şu trendiň dowamlylygyny bilip bilseňiz, dogry ýerde goşulyp bilseňiz we şu trendiň başlangyjyndan trendiň soňuna çenli ýetseňiz, şonda siz gowy gazanýaňyz. Ýagny, şu trendiň aşak gitjegini bilip, iň ýokardan girip bilseňiz we iň aşakda şu stelka iň aşaga çenli saklap bilseňiz şu stelkany, boldy, siz ýekeje trend bilenem gaty uly derejeli gazanyp bilýäňiz. Indi, Günlükdäki trend nirä gitýär, şony nädip bilmeli? Başda gelýäs şu taý bir günlük grafkany açýas. Indi günlükdäki grafika seredende görşüňiz ýaly yzryna Üç sany aşak taraplaýyn şem bar. Ýöne soňky şem, ýaşyl şem, ýokary taraplaýyn gidip barýar. Aşaga çenli iňňesini atypdyr, ýagny aşaga çenli dowam etjek bolupdyr, ýöne soň ýokary taraplaýyn öwrülipdir. Ýagny trend üýtgeýär diýmek bolýar bu biziň üçin. Birinji trend üýtgeme signalyny berdi şu wagt. Şu taýda näme hasap etýäs? Şu taýda hasap etýän zadymyz ýigrimi prosent şu wagt trendiň üýtgeme tarapy bar. Ýokary taraplaýyn. Öň aşak taraplaýyn trend bar eken. Ýöne düýnki şu şu düýnki görýän gyzyl ullakan şemiňiz gyzyl taraplaýyndy, ýagny aşak taraplaýyndy. Ýöne soňky dörän ýaşyl şem aşak taraplaýyn eňňesini atypdyr, ýetjek bolupdyr. Ýöne ýetip bilmändir, ýokary taraplaýyn öwrülip barýar. Şu bize şu wagt Ýigrimi prosent trend ýokary taraplaýyn bolup bilme ähtimalyny berýär. Ýigrimi prosent boluş ähtimalymyzy aldyk. Indi näme etýäs? Indi açýas şu taýdan time frame-lerden dört sagatlygy. Dört sagatlygy açanymyzda indi näme görýäs? Hälki ýaly ýene nirde şol hälki ýazan ýerim? Hum. Section Style. Ine görşüňiz ýaly şu taýda aşak taraplaýyn gidip barýan bir trend bar eken. Şu taýdan belläli. Aşak taraplaýyn dowam edip duran. Ýöne şu şu şem bilen gutarypdyr. Görşüňiz ýaly aşak taraplaýyn trend gidip dur. Ýöne wider aşak swing low dan bellenilýär diýipdim aşak taraplaýyn trendde. Unutmaň. Şu şemiň dowamlylygynda belleýäs şuny. Belledik. Ine görşüňiz ýaly aşak taraplaýyn gidip duran bir trend bar. Okey. Näme diýipdik ýigrimi prosent bullish ähtimalymyz bar diýipdik. Ýöne görşümiz ýaly dört sagatlykda şu günki grafiki açylanda başda Asiýada, hä, Asiýa, London, ol näme diýersiňiz, olary aýratynam düşünmejek. Başda grafik açylanda, üç-dört sagadyň, dört sagadyň içinde long taraplaýyn açylypdyr, ýagny ýokary taraplaýyn. Ýöne soň aşak taraplaýyn gidip başlapdyr, görşüňiz ýaly. Aşak taraplaýyn, ine, ýokarky bossyny alyp bilmändir, break of structure-ny. Bosy geçen gezek düşündiripdim. Ýöne ýokarkyň bosyny alyp bilmändir. Öňki gyzyl ýer, gyzyl ýeriň iň uly ýerini alyp bilmändir. Geçýäs. Indi şu bize näme görkezer? Şu wagt trend ýigrimi prosent bol iş ähtimalymyz bardy, indi kyrk prosent bir iş ähtimalymyz bar. Indi bir tarapda ýigrimi prosent bol iş ähtimalymyz bardy, bir tarapda kyrk prosent bir iş ähtimalymyz bar. Indi bir sagatlyga geçýäs. Bir sagatlyk esasan hemme zady belleýän zat. Hä, ana. Görşüňiz ýaly. Näme bolupdyr? Swing haýlary belleýäs. Şu taýda açylypdyr, şu taýyga çenli ýetipdir. Ondan soň täzeden aşak tarapyn düşüpdir. Ýöne öňki Brick of Structure-yň aşaky ýerini almandyr. Ýagny şu taýdaky esas bölegi gelipdir, şu öňki ýeriň iň ýokary ýerine gelipdir. Ondan şu taýdan täzeden ýokary taraplaýyn geçipdir. Görşüňiz ýaly. Ýagny has aşak gidip bilerdi ýöne gitmändir. Beriş ähtimalymyzy azaltýar, bozuş ähtimalymyzy köpeltýär. Ýöne bärde näme bolupdyr? Ýene ýokary taraplaýyn gidende şu taýdaky break of structure geçip bilmändir. Ýagny ýokary taraplaýyn bir galma görkezipdir ýöne soň öňki bozuň aşaky ýerini geçipdir. Şu wagt daily baýasy belläp bilemzok. Sebäbi bir tarapdan ýokary taraplaýyn ýaly görünýär, ýöne bir tarapdanam ýokary tarapdaky bos alyp bilmedigi üçin ýene aşak gitme ähtimaly bolany üçin biziň üçin şu wagt daily buys elli elli ýagny elli bullish bolmagy mümkin elli berish bolmagy mümkin ol bary bir iki sagatdan soň has belli bolýar ol edil şu günüň täze başlan wagtynda doly bilip bolmaýar. Ine, bilip bolmadyk ýagdaýynda-da dolyna kelläňizde şu Daily Baýsyň nämedigi, şu ähtimallary doly döremedik wagtynda-da şeýdip bolýar. Alýas otuz minutlyk wagt aralygyna. Ine, görşüňiz ýaly galma ähtimaly bar eken. Ýöne onnoň, ine, serediň, şu taýda näme üçin bilip bolanok, aşak taraplaýyn, mana, aşak taraplaýyn bolup bolsa alanok. Görşüňiz ýaly. Ýa-da ana şunuň şu wagt ýokary taraplaýynmy, aşak taraplaýynmy bilmek üçin edip biljek ýekeje zadymyz bar. O-da öňki iň gymmatly aşaky bölegini belleýäs, ýagny swing low bölegini, onnoň hem iň gymmatly ýokary bölegini belleýäs, ýagny swing high bölegini. Belledik. Eger-de grafikada gelse, şeýle gitse, şu taý gelse, onnoň şuny geçse, ýagny şu bölegi geçse, boldy. Daily Wire şu wagt long taraplaýyn gitmäge ähtimallyk görkezýär. Sebäbi şu wagt, şu wagt onsoň long taraplaýyn has köp gözüme görünip dur. Sebäbi ýaşaýyş hemleriň ululygy, boýy, uzynlygy has köp. Şu wagt maňa Long taraplaýyn stel gaç diýip dur. Ýöne şu wagt aşak gitme ähtimalym bar, sebäbi soňky wagtlarda altyn gaty peseldi. Gaty köp düşen üçin, ine görşüňiz ýaly dört müň üç ýüz derejesinden dört müň ýüz derejesine çenli düşdi. Hatda dört müň ýigrimi üç derejesine. Üç müň dokuz ýüz togsanlara çenli gelermikä diýip otyryn. Onnoň ýene aşak gitme ähtimaly bar. Onnoň şu taýdan eger Şu bölegi geçen ýagdaýynda şu ýokary taraplaýyn gitme ihtimaly bar. Şo günki daily baýysymyz soň taraplaýyn. Eger-de şu aşakdaky bölegi geçen ýagdaýynda, ýagny birinji şu taýyny geçse, ondan ikinji şu taýyny geçse boldy. Onda-da bir iş taraplaýyn, ýagny aşak taraplaýyn. Gysgaça aýdanda şular ýaly. Her gün daily buys doly belläp bolmaýar. Her gün olar ýaly mümkinçilik bolmaýar. Sebäbi daily buys bellemek üçin New York açylyşyndan ýagny Türkmenistanyň sagady bilen aýdanda on ýedi otuzdan öň wagtda grafikany açsaňyz şo wagt daily buys birazjyk has köpräk belli bolýar. O entäk grafika ýaňy açylan wagty beýdip onda on birde grafikany açanyňyzda Görmeýäňiz, bir tarapdan ýokaryk galypdyr, bir tarapdan aşak düşüpdir, näme etýäni doly belli bolmaýar. Oň üçin şu on ýedi otuz töweregi, on alty otuz töweregi grafikany açsaňyz has gowy düşünersiňiz. Nirden nirä barýan, näme etjek bolýar, eýle beýle. Indi ýöne bir daily baýs dogry şekilde bellemegiň başga bir Başga bir wariant ýok. Men daily basis, men size dogry şekilde belläp görkezjek welin öňki bir wagt aralygyndan görkezeýin. Şu günkide şu wagt belläp bolanok. Meselem, şu taýdan birini belläliň. Meselem, şu şem. Indi geçýäs dört sagatlyga. Hä, tapdym. Dört sagatlykda görşüňiz ýaly, ýigrimi dördüne, şutaýy belläýin, ýigrimi dördi, onnoňam ýigrimi bäşi, ýigrimi bäşi bilen ýigrimi dördi arasynda görşüňiz ýaly näme bar? Başda aşak taraplaýyn açylypdyr, Ýagny aşak taraplaýyn jogap trend ýokary taraplaýyn gidip ondan aşak taraplaýyn çöküpdir. Onda aşak taraplaýyn açylan bolsada şu aşaky gyzylyň bogasyny geçsede ýene ýokary taraplaýyn bir engolfing kendl ýagny ullakan şem döredipdir. Engolfing kendl diýýänim hem Onam düşündirme has başgaça şekilde. Onsam şu wagt iň gowusy iň aňsatda däl düşündirme muny. Gara başda açylanda aşak taraplaýyn gelipdir. Soň näme bolupdyr? Ýokary taraplaýyn gidipdir. Biz grafikany şuraýak wagty açamyzda, ýagny şu şu şemde açan wagtymyzda, şu şem näçe sagatda, sagat näçede? Ýöne on dört nol nol, on sekiz nol nol, ynha, on sekiz nol nol şu, ýöne ine, on, ýigrimi iki nol nolda imminle dört sagtyklykdan seretmeli. Ýe, dört sagtykda görşümiz ýaly, şu wagt aşak taraplaýyn açylan trend bilen açylan baýys aşak taraplaýyn gidip durka, ýokary taraplaýyn öwrülipdir, inwers bolupdyr. Bir sagtlyga geçsek, has gowy görüp bileris häzir o taýyny. Indi bu ýigrimi dördi, ýigrimi bäşi, okey. Ine, görşüňiz ýaly, şu zolary aýraýyn, gözüňiz bulaşmasyn. Başda trend nähili açylýar? Ýigrimi dördüne girende, ýigrimi dördüne giren noluna nollar şu taýda. Gelýär ýokary taraplaýyn, ýöne ýokarky boks alyp bilenok. Şu taýga çenli gelýär, aşak düşýär. Şu taýyňa çenli düşýär. Ondan näme bolýar? Şu taýda açylan şem, ýagny şu şu taýyga çenli düşeni üçin şu taýda açylýar şu şem. Ondan açylan soň şu taýyga çenli galýar, ýöne şu taýda ýapylýar. Gara mundan ulurak şem. Şundan uly bolan şeme, ýagny ýanyndakydan, şu ýanyndakyň çyzgysyndan hem uly bolan şeme engolfing candle diýilýär. Häzire çyzybam görkezer. Ondan şu taýda şu taýyga çenli galýar, soň täzeden düşme eýlimi görkezýär. Ýöne serediň, gara bilen ine şu çyzgy bilen çyzýaňyz-a, şu grafikada, çyzgy bilen çyzaňyzda has gowy görüp bilýäňiz. Swinklow noka Swinghai nokadyny we Swinklow nokadyny hem belläňizde, ine, bildirip dur-da, şu aşak tarap bilen gidip dur, ýokarda bos döretdir, onsoň, ine, görýäňizmi, aşaky bosy alyp bilmedigim gaty gaty gowy şekilde görnüp dur. Ine, görşüňiz ýaly, aşaky boz almandyr, ýokary tarapa hem bir boz döredipdir, öňki bölekden aşakda bolsa. Ine, näme edipdir ine şu taýda? Öňki bölege geçipdir. Şu şem bilen. Ine. Geçýär. Näme bolýar şu taýda? Wakaryp döreýär. Wakaryp bize inwersi görkezýär. Ýöne şu taýdaky bosam belli et. Ýöne bosy geçýä. Şu wagt eýýäm trend ýokary taraplaýyn üýtgedi. Onnoň näme bolýa geliň göreli. Bellemäge dowam etýäs. Ýene aşak taraplaýyn. Onnoň ýene ýokary taraplaýyn. Onnoň ýene aşak taraplaýyn. Ýöne aşak taraplaýyn geleni şu taýda bosy geçse-de, şu wagtky günüň esasy bölegindäki şemler Trend long taraplaýyn. Şol bize, ýagny şu näçeden başlaýar şu şem? Alty nol noldan başlap on nol nola çenli şu wagt trend full long taraplaýyn, ýokary taraplaýyn gitýär. Hatda on bir nol nola çenli. Ondan şeýdip şeýdip on bäş nol nola çenli trend ýokary taraplaýyn dowam etýär. Şu taýda näme bolýar? Görýäňiz-ä aşaky bosy alýar. Ýöne bu bosy almasy trendiň aşak tarapdan hem dowam etjegini görkezýän sebäbi uly lokan wagty aralygynda, ýagny tä şu wagt alty nollardan başlap üç ikiä çenli ýokary taraplaýyn trend dowam edeni üçin ondan şu günüň esas trendi Bullish, ýagny ýokary taraplaýyn bolany üçin şo bize şu günki trendiň ýokary taraplaýyn bolma ähtimalyny görkezýär. Şol trendiň şu wagt ýokary taraplaýyn bolma ähtimaly meň gözümde ýetmiş prosent. Indi bullish bolma ähtimaly. Ondan görşüňiz ýaly şu aşakdaky bosy alsada näme etýär? Ýene-de ýokary taraplaýyn gitýär. Ondan soňam Aşak düşşe, hawa aşaky bo ýene ýöne aşakdaky bosy alanok. Düşşe aşak, soň ýene ýokaryk gitýä. Tä in ertesi günüň, ertesi gün ýapylanda na long taraplaýyn ýapylanda. Görşüňiz ýaly. Düşündiňizmi? Daily buys belläp bilmek bize şo günki trendiň haýsy tarapa dogry gidip biljegini görkezýä. haýsy tarapa dogry gidip bilme ähtimalyny görkezdi. Gysgaça aýdanda çyzgylar bilen size bir kömek edeýin. Ine, diýeli, gün açyldy. Bir sagat boldy. Bir sagatda şeýle. Iki sagatdan soň beýle. Üç sagatdan soň beýle, beýle. Şeýle-şeýle gidip barýar. Kän galma ähtimaly görkezilenok. Ýokary tarap men kän Brick of Structure bar ýöne hiçisini alanok. Ýene aşak düşme ähtimaly görkezýär. Soň günüň belli bir wagtyndan soň, ýagny esasanda gün açyldy, alta çenli, dörde çenli Aziýa session dowam etýär, şo ýagdaýdan soň Asydan soň Londonda manipulýasiýa bolýar. Ýagny altydan soň esasan şolar ýaly başlaýar. Şeýle, beýle, şeýle, beýle, şeýle, beýle. Şu şeýdip günüň belli bir möçberine çenli dowam etse, meselem diýeli, şu bölek, şu bölek, Irden şuraýanok dowam etdi diýeli grafika. Ýöne soň irden gutarandan soň, ýagny muna sagat alty, ýedi, sekiz, dokuzan, şondan soň beýdip dowam edip başlady. Şo wagt trend indi şol obed birde, ikide, üçden soň indi esasy wagt aralygyndaky trend ýokary taraplylaýyn bolany üçin şol has hem ýokary gitme ähtimalyny görkezip bilýär. Ýa-da tersine, meselem başda hälki görşüňiz ýaly ýokary taraplaýyn açylsa-da, soň aralykdaky bölekde aşak taraplaýyn gideni üçin, soň ýöne ýene ýokaryk galyp bilýär. Sebäbi esasy wagt aralygyndaky ýokary taraplaýyn. Bärde bolsa aşak taraplaýyn. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Muňa treýdingde AMD de diýilýär, akkumulýasiýa, manipulýasiýa, distribusion. Onam has giňişleýin düşündirin, ýöne häzirlikçe gerekge. Gysgaça aýdanda şolar ýaly, Daily Buys şeýle bellenilýär. Ine time frame'ler näme düşündik. Daily Buys bellemäge düşündik. Eger düşünmedikler bar bolsa sorap biler Aýçem ýaly telegrama gelip. Indi trend dogamlylygyny ýa-da üýtgemesini nädip işlemeli. Trend dowamlylygynda ýa-da üýtgemesinde nädip işlemeli? Şu taýda görseňiz ýaly aşak taraplaýyn bir trend bar. Aşak taraplaýyn trendi bilmegiň ýoly näme diýipdim? Swing low böleklerini bellemek. Ýagny aşak taraplaýyn trendde swing low, ýokary taraplaýyn trendde swing high bellenilýär diýipdim. Indi gelýäs. Şu taýdan görýäs. Üç sany, dört sany şem. Şu taýdan alýas. Şu taýdan aldyk. Şu taýga çenli çekdik şuny. Şeýle geldi. Görşüňiz ýaly, aşak taraplan gidip durandygyny gaty şekilde, gaty gowy şekilde bildirip dur. Indi näme bolýar? Aşak taraplan gidip durka, soň tersine ýokary taraplan bir hereket görkezýär şu taýda. Ine görşüňiz ýaly, ýokary tarapdan bir hereket görkezdi. Onnoň şu taýda gysga şekilde çalaja bolsada trendiň üýtgänligini size görkezýär. Indi siz Swing High-denem belläýiň gerek bolsa isleseňiz. Men käwagt Swing High bilen Swing Low-am birleşdirip ikisinem deň şekilde belleýän. Şundan şu taýyga çenli çekeňizde, ine, görşüňiz ýaly aşak tarap boýun dowam edip duran bir trend bar. Ýöne näme bolýar? Belli bir ýerden soň şu taýda bir boss döretýär. We aşaky bolsam alanok, ýokarky bolsam alanok. Indi şu taýy trendiň üýtgänligini bilmek üçin ýekeje zat bar. Şu dowam edip dur-a, ýokary tarapyn gidip dur. Şu şeýdip gelse, şu taýyga çenli degse, ýagny şundan gelip, Şu taýdan ýokary gitse boldy. Ýagny şu bossy alsa, şu break of structure alsa, şol bize şu wagt trendiň aşak taraplaýyndan, ýagny bearish tarapdan bullish tarapa öwrülendigini görkezýär. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. Ýa-da tersine görkezeýin. Hum, bullish. Bullish, bullish, hä. Görýäs, üç-dört sany shema şu taýdan alýas, belleýäs şu taýyga çenli. Ine trend başda ýokary taraplaýyn açylan bolsa-da, aşak taraplaýyn gitme ähtimaly kökeldi. Esasan şu bullish-digi nädip bileris, şu taýdaky boga salypdyr-a, şondan soň bullish bolupdyr şu. Şu taýdaky break alysjak şuradan soň. Edil beýdip hem eleseňiz bolýar, öňki boss ýerinden ýa-da bir swing haýdan, lowdan belleseňiz hem bolýar, tapawudy ýok. Ýöne şu taýdan başlap hem belleýänler bar. Ýöne gysgaça doly görüp bilmek üçin, doly ýagdaýda aňsat şekilde görüp bilmek üçin şeýdip belleseňiz has gowy bolar. Indi görýäs şu taýda ýokary taraplaýyn bir trend bar. Onnoň swing lowunam belläli. Çyklawy nirden bellesek bolar? Şu taýdan bellesek bolar, şu taýa çenli meselem. Ana, şu wagt trendiň üýtgäp bilmesi üçin etmeli zady şu. Şu taýdan, meselem, diýeli grafikanyň diňe şujagaz ýerini görýäs diýeli. Indi şu taýda trendiň üýtgäp bilmän, üýtgäp biljegini bilmek üçin etjek zadymyz şu. Şu taýda bir boss bar. Şundan alýas. Şu taýa çenli belleýäs. Ine, doly duran grafikada analiz edip bilmek aňsat. Hemekşem beýdip analiz edip görkezip bilýän. Men şu wagt size grafikanyň dowamyny bilmeýän wagtyňyz nädip analiz edip biljegini görkezen. Ştaýga çenli belledik. Ondan şundan ştaýg. Ana, şundan eýýäm bildirip dur. Şonuň şo wagt aşak taraplaýyn öwrülme ähtimaly. Näme etýär? Gelýär, şu taýdaky boss alýar breakout structure-y. Onnoňam aşak taraplaýyn gitdikçe aşakdaky boss hem belleýär. Ýagny ikinji bossdan soň näme diýipdim? Treýning üýtgänlik garantiýa diýipdim. Onnoňam şeýdip-şeýdip şu dowam etýär aşak taraplaýyn gitmäge. Gysgaça trendiň dowamlylygynda ýa-da trendiň üýtgemesinde şeýdip-şeýdip işe girip bolýar. Esasan şu trendiň başlangyjynda bolýar. Şu taýda görşüňiz ýaly trend bar. Trendiň bir breakout structure derejesi diýip biljek bir ýerimiz bar. Meselem, Firewall gap. Häzir Firewall gap näme onam öwredjek. Firewall gap gelýä. Esasan şu taýda üç sany Firewall gap bar. Ýöne iň gymmatlysy biziň üçin birinji bolýa. Şony geçje, ondan soň Fall long. Gysgaça şolar ýaly. Indi Tail bias bilýäs. Trend dowamlylygyny ýa-da üýtgemesini nädip işlemeli onam bilýäs. Firewall gap näme? Firewall gap. Ine, grafikada kän görersiňiz şular ýaly. Bir, iki, üç. Edil şular ýaly kän şem bar şu taýdan-a. Meselem, gyzyllarda görüp bilýäňiz, ýaşlarda görüp bilýäňiz. Arasynda bir boşluk bar. Ine, şu boşluga, şu üç sany şemiň içindäki boşluga, şuň çyzgylaryny hem çyzaýyn men. Ine, çyzgylaryny hem çyzdyk. Şu, şuňa feýerwel gep diýýäs. Şonuň çyzgylaryndan başlap, çyzgylaryndan bellenilýändir. Şonuň çyzgylaryndan alýas. Şu aralygyny belleýäs. Şu biziň üçin boşluk. Fairwall gap. Boş aralyk fairwall gap diýilýär. Fairwall gapam grafikada altynda meselem gaty köp pul girýär-ä. Şu wolatilite gaty güýçlenen ýagdaýynda döreýär şu boşluklar. We bu-da bize bir konfirmeýşn, ýagny sdelka girmegimize bir kömek edip biljek bir uly derejeli zatlardan biri. Uly derejeli konsept, konsept däl bu. Uly derejeli bir zatlardan biri diýsegem bolýar şoň. Indi, Gysgaça aýdanda, FWG, uzyn görnüşinde aýdanda, Firewally Gap. Indi, şunuň Firewally Gapdygyny bilip bilmek üçin edip biljek ýekeje zadymyz bar. Şu Firewally Gap grafikada kän görýäňiz. Başda grafikada görkezeýin, ondan soň işläp işlemegi netijesini hem görkezjek. Firewally Gap grafikada kän görýäňiz. Ine, meselem, şu taýda bar. Ýokarsyndan belledik. we aşagyny hem belledik. Ine şu biziň üçin firewall gap. Ha firewall gap-iň işleme netijesi näme? Grafikada bir ýerde firewall gap dörän bolsa, grafika hökman şo ýere täzeden gelmek isleýär. Ýagny, şu taýda bir feýerwol gep döret-de, şo taý täzeden dolanmak isleýär. O-da şeýle, şuny çekeýin gara. Şu taýdan. Şeýle grafika bar diýeli. Soň şu şeýtýär, beýtýär, Şeýtse şu taýyga gelýä. Şu taýyk gelende bir şem döretýä. Şu şem ýöne indi firewall gap şu taýda nähili işe ýaraýar? Firewall gap-iň işläp işlemeýänini bilip bilmek üçin edip biljek ýekeje zadymyz bar. O-da şu Alýas, şu çyzgyny belleýäs-ä, çyzgyny belleýän wagtymyz bir gutujyk çyzýas aslynda, gutujykda belleseňiz has gowy bolýar. Şeýdip, gutuda bellenimizde näme gowusy bar, gowy tarapy bar? Ortaky çyzgysy, ýagny middle point diýilýär oňa-da. Onam ýazaýyn. Ine, edil şu gyrada ýazyşym ýaly middle point diýilýär şuň ortadaky çyzgysyna. Onnoň şu middle point-a gelse, Ýagny, şem bilen gelsin tapawudy ýok. Şu şem döreder. Şu şem bilen gelsin geçsin ýa-da iňňesi bilen geçsin tapawudy ýok. Şu ortadaky çyzykdan geçäýse, boldy. Şu firewall gep biziň üçin işlänok. Biziň üçin normalny däl şol. Biziň üçin, bize biziň işimize ýaramaýar şol firewall gep. Ýöne şu taýk gelse täzeden, hä? Gelensoň, retest etse, şu nol bäş derejesine çenli, ýagny şu çyzgy bar-a, şu çyzgyň üstünde ýapylsa ýa-da şundan aşak geçmese boldy. Şundan aşak geçmedik ýagdaýynda şu taýyk retest etsin bir şem bilen, onnoň boldy. Şol indiki şemde-de, şu Engows diýipdim-ä, bir şem bar kiçiräk, biram ullakan şem bar. Ine şuňa engulfing candle diýilýär. Ýagny şu gyrasyndaky şemiň çyzgysyndan hem uly ýerde bolmaly. Aşak taraplaýyn hem tersine bir kiçiräk ýokary taraplaýyn şem bar, ondan hem aşak taraplaýyn ullakan şem bar. Şuň çyzgysyndan uly ýerde bolmaly, ýagny şu çyzgysyny polny ýapyp bilmeli. Şoňa engulfing candle diýildi. Onda şutaýy gelle täze lidere nol bäş derejesini geçmedi ýöne aýdyşym ýaly nol bäş derejesini geçse biziň üçin fair well gap däl ol. Bize iş biziň işimize ýaranok ol. Onda nol bäş derejesini geçmedikden soň şutaýdan döreýän engulfing candle bilen Biz şo taýdan sdelka girip bileris. Şo wagt sdelka giremizde ýokary tarapdan gitme ihtimaly bar. Düşündiňizmi? Fairwall gepä dolanýar, şo taýda liquidity pul bölegi bar, aslynda şu fairwall gep pul bölegi diýsegem bolýar. Näme diýipdim, swing high low grafikada gold üçin, parite üçin bir pul bölegi ýaly. Şo taý gelip gitmek isleýär. Şo taýda adamlaryň szelkalar zatlary bolýar, stop ýerleri bolýar. Şo taýlary ýarmak isleýär şolaryň stoplaryny. Onda şo stoplary ýarmak üçin Fairwall Gap-i täzeden retest etýär. Retest edenden soň, ýöne egerde şu çyzgysynam bir çyzaýyn. Şuny test edende, şu nol bäş çyzygyny geçmese, ýöne şu taýyga çenli girsin gerek bolsa, ýöne şu nol bäşi geçmese boldy. Ondan ýohut ondan soňam bir engulfing candle döretse boldy. Engulfing candle hem şeýdip ýazylýar. Indi şeýdip ýazylýar. Engulf candle dörän ýagdaýynda Şo size iň uly entry confirmation. Meselem order blokda, order blok indiki bölümde düşünilýän ýöne firewall gapda, IFWGda hemmesinde iň uly confirmation engulfing candle. Ýagny öňki şemden has uly bolan şem. Şonuň bütin hemme bölegini ýapýan şem. Engulf manysy gysgaça şolar ýaly. Şu engulf candle bilen bir entry confirmation edip ulansaňyz win rate-ňizi ýagny gazanç derejäňizi ýa-da analiz derejäňizi gaty ulaldyp bilersiňiz. Ýagny on sany sdelka açýan bolsaňyz indi sekiz sanagy ýa-da ýedi sanagy ýa-da alty sanagy take profit bolmaga has köp ähtimal köpelýär. Meselem öň bäş sany stop bäş sany take profit bolýan bolsaňyz indi engulfing candle bilen ulanyp entry confirmation gözleseňiz entry confirmation diýen giriş meselem fair wheel gape geldi girdiňiz ýa-da Trend döwüldi. Trend döwülensoň engulf kendl döretdi. Girdiňiz. Ine şol siziň stop bolma derejäňizi azaltýar. Take profit bolma derejäňizi köpeltýär. Şo dereje gymmatly zatdyr şu engulfing kendl. Ulanyň. Hökman iň gymmatly öwretýän zadym şu bolup biler engulfing kendl. Indi Iň soňky tema geçeli. Firewall gepi düşündirdim. Bu aslynda strategiýa diýsegem bolýar. Ýöne men size şu wagt näme, bu näme, nädip bilip bolýar şony grafikada şony düşündirjek. IFVG Inversion Firewall gep. Soňky tema. Şuny düşündireýin. IFVG näme? Hä, näme diýipdik? Firewall gepiň FVG bolup bilmesi üçin 3 sany şem gerek diýipdik, dogry dälmi? Üç sany şem şuwagt çyzaýyn, beýdip üýtgeşik gowy zat edip durmak gerekkä. Üç sany şem çyzdyk. Arasyndaky foýrweli gäbi belledik. Belledik. Ortaky çyzgam belli, hemme zadam belli. Edil men şuwagt size düşündirjek bolup howlukmaç etýän, ýöne beýdip gyýşyk etme, aşakdaky çyzgysyna pon degsin. Onda grafika näme etýär? Grafika başda ýokary taraplaýyn gitýär. Gelýär, aşak düşjek bolýar, soň ýene ýokaryk galýar. Iň soňunda gelýär şu taýyny näme diýipdim Firewall gepiň FOBG bolup bilmesi üçin nol bäş çyzygyny geçmelidir diýipdim. Gelýär, bir şekilde şu taýda bir şem döretýär. Hoşemem çyzaly. Şu şem bilen şuny geçýär. Ýagny 0,5 derejesinden puň aşak geçýär. Ýöne şem bilen geçýär. Indi eger-de IFWG-iň işleme guraly iki görnüşi bar. Birinjisi şuny düşündireýin, engulfing candle. Engulfing candle bilen şu gyradaky fairwall gepi bar-a, güni ýekeje çen bilen polny geçse, polny ýokary tarap bilen geçse, boldy. Şo biziň üçin IFWG, ýagny inversion fairwall gep. IFVG Inversion Fairway Gap şeýdip ýazylýar. Şulary hem belläp goýsaňyz gowy bolar siziň üçin. Şem bilen geçdi. Ýekeje şem bilen. Bu bize nämäni aňlatýar? Indi grafika ýokary taraplaýyn däl. Inversion Fairway Gap-iň döremesi bilen grafika tersine öwrüldi. Eger aşak taraplaýyn grafika bar bolsa ýokary taraplaýyn öwrüldi. Ýokary taraplaýyn grafika bar bolsa aşak taraplaýyn öwrüldi. Esasanam bir swing derejäni alýar-a, Ine, meselem, şu taýda şu swinklo swinkhaýy alansoň, ondan şu döretse, ýagny aşak tarapyna gitme ähtimalyny döredip, şo taýda IFVG döretse, boldy, şo wagt trend üýtgedi. Ýagny şu liquidity sweep-den soň, ýagny öňki gymmatly liquidity bölegi alynansoň, aşak taraplaýyn ýa-da trendiň tersi taraplaýyn, nirä tarap trend tersine bolsa, öwrülip şo taýda IFVG döretse boldy. Trend üýtgedi. Indi aşak taraplaýyn gymmatly bir bölek bar bolsa, ýagny şu taýda ýokary taraplaýyn aşak ýokary taraplaýyn trend-de, aşakda-da diýeli şu taýda bir swing low derejesi bar. Näme etýäňiz? Häli grafikada birhili normalny işlänokdy onnoň şu taýdan täzeden edeýin şony, çyzaýyn. Indi IFA-a gederek diýeli, şu taýda bir feýrwaly gep bar. Şu taýda üç sany şemkadan getiriň, şeýle bir feýrwaly gep bar. Onda şu taý gelýär. Ýekeje şem bilen hem şuny geçýär. Onnoň aşakda şu taýsynyp swenklow derejesi bolsa, bir iň ýakyn swenklow bölegi ýöne bir bir derejäni bellejek bolsaňyz, ýagny belli bir ýeri gazanç ýa-da stop hökmünde bellejek bolsaňyz, iň ýakyn swenk haý ýa-da swenklow ýa-da şu feýrwoli gap, order blok, all bul şol ýaly ýerleri belleseňiz, ýöne size iň ýakyn bolan ýerler. Şonda has köp risk rewardyňyzy gowy tutarsyňyz we stop bolma ähtimalyňyzy azaldyp take profit bolma ähtimalyňyzy köpeldersiňiz. Indi stop derejämizi bu gördük, belledik. Short pozisiýa basýas. Şu taýdan short pozisiýany açýas. Gysgaldaýyn. Take profit derejäni uzadaýyn. Stop uzatýan. Indi stopumyz niresi? Öňki firewall ina näme edipdim? Iň size iň ýakyn bolan firewall gep IFVG ýa-da swing derejesiniň üstüne, ýagny swing high low şoň ýa ýakynyna ýa-da üstüne goýuň. Indi şu wagt IFVG ýagdaýynda şu firewall gepiň üstüne goýsak bize has peýdaly bolýar. Onnoňam Swing lowam take profit ýokmy görýäs. Take profit diýip belleýäs şu taýyga çenli. Ana. 1-e 86 başdi. Bir risk etseňiz, bir nokat 86 gazanýaňyz. Ýagny şu taýda iki risk eden ýagdaýyňyzda başdi üç ýarym bir zat bir zat gazanýaňyz. Gysgaça aýdanda şolar ýaly. YFWG strategiýasy iň agza dilde düşünilende şeýle işleýär. Eger düşünmedik zadyňyz bar bolsa indiki bölümde has gowy düşünilip biler. Aşakda kommentariýa ýazsaňyz boldy. Birem şo kommentariýada gowy zatlar aýdanlar üçin, ýagny kommentariýa zat ýazanlar üçin şu wideoda aýtmak isleýän. Köp köp sag boluň aýdan gowy zatlaryňyz üçin. Indi bu günki temalarymyz nämedi? trendiň donanmlygyny ýa-da üýtgemesini nädip düşünmeli? Ondan soň IFWG näme, Fairwell Gap näme, Daily Buys nädip bilmeli? Şoňa düşündik. Şu gün TradingView'da birhili bir problema bar, normalny işlänok. Eger-de birhili bimaza bolan bolsaňyz bagyşlaň. Garaz, şu günki temalarymyz şular ýalykdy. Şu aýdanlarymy diňe ýazyp çyzyp oturmaňda grafkan açyň özüňizem şo feýrwol gepdi ifwg di ondan soň näme diýipdim daily baýysdy şolary biljek boluň görjek boluň özüňiz ony analiz etjek boluň ifwg strategiýasyny ulanybam zyýelka açyp bilýäňiz meselem şu taýda grafkada men size bir meselem getireýin kiçiräk şu taýda görşüňiz ýaly feýrwol gepbam bar Menä şu taýda kiçijik bir firweli gep bar. Belläýin şuny. Belledik. Ine näme diýipdim, men näme diýipdim? Ýekeje şembilene we ikinji wariasionym düşündirin. Birinji wariasion ýekeje şem bilen, ýagny şu taýdaky uzyn engulfing candle bilen geçipdir, şu ýaşyl şem. Engulfing candle şu şuň bilen geçipdir-ä. Şuň bilen geçende grafika ýokary tarap bilen gitme ähtimaly köp. Indi näme etjäň şu taýda sen sdelka girjek bolsaň long pozisiýa etjäň. Şu taýda IFVG et-de, şu şemiň ýapylmasy bilen belleýäň stobuňy öňki swinkloga goýýaň, Swing lowuň aşagyna take profitiňi öňki swing high-a goýýaň. Ine, görşüňiz ýaly. Özem bärde order blok bar öýtgende. Gysgaça seredende, ýalňysmasam, bir minutlyga geçeýin. Şunuň şu taýda order blok bolmasa, ýokary tarapdan gitmeli şul. Order bilen konuşdaýda. Nirde dereje? 4120. Şudaýda bir kiçiräk order blok goý, ýöne o da üýtgeşik täsir edip bilerim bilmedim. Şudaýdan 4120. Ha. Hawa. Ana görşüňiz ýaly order blogy çenli gelipdir. Şu swing low, swing high derejesindäki order blogy çenli gelipdir şol. Görşüňiz ýaly. E trading öýge näme bolýar wapşe düşünemokda. Ine görşüňiz ýaly swing high derejesiniň aşagynak order blogy çenli gelipdir. Görşüňiz ýaly şeýdip şeýdip özüňiz sdelka analiz etjek boluň. Şu wagtdan ýuwaş ýuwaş özüňizi ösdürip başlaň. Beýdip her gören ynha bir zady görüp öwrenip bilmeýäňiz şony praktika etmedikçe şo size hiç bir goşant goşmaýar meniň öwretýän zatlarym men size müň gezek aýdaýyn müň gezek düşündiräýin siz şulary alyp bir praktika etmeseňiz üstünde işlemeseňiz grafkany açmasaňyz men size müň gezek gürläp düşündirenimiň hiç zada peýdasy ýok giriň grafika şu öwretdim ana iki minutlyk iki minutlyk analiz bilen na take profit. Ine, beýdip boş knapkadan düşünmek aňsat zat. Ýöne özüňizem girip düşüniň diýip etjek bolýan. Men muny size pul bilen öwredemok. Onda ikinji wariasiony düşüneýin, IFWG-daky. Ony düşündirmändirin. Indi erkile çyzgy çyzaly. Şeýle gidip duran bir trend bar. Ondan şu taýy tersine öwrülýär. Şeýle gidýär. Şu taýda bir feýrweli gep bar diýeli. Üç sany şem gözeňize göz öňüňize getiriň ýa çyzaýyň. Men şu wagt çalt-çalt düşündireýin diýip aýtýan. Feýrweli gep bar. Ýöne indi näme bolýar? Ýekeje şem bilen däl-de, ýagny ýekeje engulfing candle bilen däl-de, şu taýda arasynda üç, dört, bäş, alty, näçe şem bar bolsa, şoň bilen geçýär. Ýuwaş, ýuwaş, birçe şem bilen geçen wagtda köp şem bilen geçýär. Ine, şeýdip, şeýdip. Bir şekilde geçýär. Indi biz şu IFVG-den peýdalanmak üçin näme edýäris? Göni şuny geçdi diýip, şu taýdan sdelka açamzok, şu taýdan pozisiýa giremzok. Näme etýäris? Şu taý gel-de, Aşak düşdi. Indi şu taýdan, şu iň soňky geçen ýeri bar-a, şu firewall-y gelip ýapan ýeri. Şo taýy-ga retest etmesine garaşýas. Şo taýyny belleýäs. Şu taýy geldimi? Ana, şu taýy-da täzeden şo, şu ýere dolanýar-a. Şu firewall-y gepiň ýapylan ýerine. Şu IFWG-niň ýapylan ýerine. Indi şu taý dolanansoň, ana şo taýdan girýäs biz stelka. Ine şu taý dolanda täzeden ine şu taýdan pozisiýa gireris. Ýokary tarapdan hem tersine 3-4 sany şebma şo şemiň iň ýokary ýerini belleýäs, ýagny şo iýfaba geh eden ýerini belleýäs. Şu taý retest etmesine garaş edil şu turar ýaly. Retest etdi. Ana şu taýdan hem pozisiýa gireris. Şeýdip, gysga çaýdan üç roýal. Ikinji wariasiýon hem şeýdip ulanylýar. Beýle kyn zat däl. Kelläňizi ulaldyp oturmaň, kelläňizi kynaşdyryp oturmaň. Özüňiz praktika etdikçe, özüňiz üstünde işledikçe, Eý, şul ekenmaý treýding, şuňa men düşünmän ýördümmaý samsyk ýaly diýip özüňize daý edersiňiz, özüňize gülersiňiz. Sebäbi bu üýtgeşik kyn zat däl. Hawa, kyn zat, ýöne wara, dünýäniň iň kyn işi zat-zat diýip beýdip daýyp oturmak gerekkä? Her işiňem bir aňsat gowy taraplary bar, her işiňem minus kyn taraplary bar. Entä şu analiz bölümlerini gutaraly, ondan strategiýa, ol bul, ondan habarlar bölüminde nädip işlemeli, sebäbi esasan şu altyndydy, bitkoinidi olar ýaly zatlarda işleýän bolsaňyz, bir sary kelle bar biziň işde, Tramp diýilýän bir Sögmen, borda. Şo Trump diýlen bir sary kelle bar. Şo sary kelleň ýekeje sözi bilen altyn pon çöküp bilýär ýa-da pon galyp bilýär. Siziň analiziňize polny ters herekedem edip bilýär. Men näçe gezek stop boldum şo sary kelleden ýaňa. Bor, sögmen ýene. Aý onnoň Gysgaça aýdanda şolar ýaly habarlaram dagy şu işde size gaty gerekli bolan, gymmatly bolan zatlar. Ýöne şu analiz bölümini bir gutaran entek köp zady bölejek. Şu diýýänler bar, meselem, psihologiýa segsen prosent şu işiň, menem goşulýan şoňa. Şu işiň segsen prosenti psihologiýa. Psihologiýany oturtman bu işde gazanyp bolmaýar. Onuň psihologiýany öwretýän adam ýok. Aýry şu Näme sen segsen prosent psihologiýa gerek pul işde onda psihologiýa düşündir diýäň düşündirip bilmeýän adamlar bar. Şu analiz bölümimizi gurup bu gutaraly. Duýgy kontroly nädip etmeli şul işde meselem sdelkada minusa gidip durkaň ýenede şo sdelkada durmagy nädip başarmaly. Ýagny şo sdelkadan çykmamagy nädip başarmaly minusa gidip durkaň. Ýada ýöne meselem gül ýalak bir şu taýdan lňk garaşýaň, şoň şundan ýokaryk gider diýip garaşyp otyrsyň, ýöne çydap bileňok. Bir confirmation berenok, bir entry berenok, strategiýaňa görä, ýagny saňa işe girip bilmek üçin, işleme girip bilmek üçin bir entry confirmation berenok, ýöne seň giresiň gelýär. FOMO, fear of missing out diýilýär. Ýagny bir zady ýitirme gorkusy. Ýagny şu sdelkany ýitirme gorkusy, şu sdelka girip bilmeme gorkusy weli. Onda şondan nädip daşda durmaly? Ýa-da revenge trade, ýagny aryňy almak üçin trade. Nädip şondan daşda durmaly? Şol aýak zatlaram düşündirip başlajak. Başda şu tehnika analiz bölümini gutaraly. Ondan strategiýalaram bir öwredip bolaýyn. Ondan boldy. Şu wagt ikinji bölümimiz dynyk, ertirem üçünji bölüm geler. Üçünji bölümde-de order block, liquidity bölekleri, external, internal liquidity, ýagny liquidity böleklerini nädip tapmaly, şoňa şolara görä nädip sdelka açmaly, şolar ýaly zatlar, ýagny liquidity we order block bilen gymmatly wideo geler ertir. Order block onsa kynrak temalardan biri käbir adama görä. Garaş şolar ýaly. Sag boluň, göreniňiz üçin, özüňizi ösdüreniňiz üçin, özüňize bir zat goşant goşanyňyz üçin, kelläňizi işledeniňiz üçin sag boluň. Kelläňizi işledeniňiz üçin hem, kelläňize bir zat goşanyňyz üçin sag boluň. Indiki wideoda görüşýänçäk.